Ja, wolkom by myn allerearste fideobesprek dat ik hâlde sil oer de nijste bondel fan Arjen Hut mei as titel Aurora Bossa Nova, dat útjûn is by de Afûk. Op de presintaasje sei Arjen Hut dat dit syn bêste wurk oant no ta is, wat ik eins in lyts bytsje apart fyn, want je wolle fansels altyd mar dat je nijste wurk Je bêst is, want je wol fansels net wat mei wat minders oankomme. Mar goed, dat sein hawwende moatte we mar ris even yn 'e bondel sjen om te sjen oft Arjen Hut ek gelyk hat dêroan. De bondel is yndield yn fiif skiften, dêr't Aurora en Tûzen Jerms de beide langsten fan binne. En Aurora is dan wat mear observearjend fan binnen út, dêr't Tûzen Jerms wat mear algemien observearjend is, sa soene je sizze kinne. Der is ien gedicht dat bûten de skiften falt en dat is it begjingedicht Dus jong do soest skriuwer wurde, wat ynspirearje is op de skriuwer-dichter Charles Bukowski en dêr't ek it portret fan Christiaan Kuijtwaard by opnommen is, wat dus dan fansels in moai gehiel foarmet om dan de bondel mei te iepenjen. Steane der twa mear gedichten yn mei in foto derby, sa as dizze dêr't ik dan dat heart by it gedicht Emo dêr't ik in koart fragmint fan foarlêze wol. En myn hannen fan glês, dy't ik waskje yn it kâlde wetter, it wetter dêr'tst do ek yn driuwst. In djip geheim, dyn holle fan glês, do driuwst dêr ek. Dêr't ik myn hannen waskje, in kâlde, swarte oseaan. Wat ik dêr sa moai oan fyn is dus de werhelling, sa as dat hânwaskjen en dus dat wetter dêr't dan de do-figuer dan yn driuwt. Dy werhelling fyn ik hiel knap dien en dêrtroch krijt it yn myn optyk ek wat leafs. En dat leave dat sjogge we wolris faker yn de gedichten fan Arjen Hut werom en ik moat wol earlik sizze dat it de iene kear better wurket as de oare kear, mar hjir wurket dat dus hiel knap, sa bin ik fan betinken. En ik sei niiskes al dat Hut in observearder is, want sa steane der gedichten yn dy't harren dan yn Ljouwert, dy't yn Ljouwert situearre binne, mar dy't ek likegoed yn oare doarpen of stêden plak fine kinnen hienen. Sa hat hy ek, skriuwt hy ek gedichten oer syn húshâlding. En dat it dêrtroch wolris wat partikuliers krijt, mar faak ek wol hiel wat aardigs, sa as it gedicht Mouwen dat oer syn soantsje Ivan giet, en ek in gedicht as Ûntdekking dat ik ek even foardrage wol. Ûntdekking, De wrâld achter Ljouwert, dêr moast noch in stêd lizze, in grutte stêd. Dat hie ik sjoen yn de atlas, Leeuwarden. Ljouwert stie net iens op de kaart en dat fûn ik al in hiele stêd. Mar der stean ek in hiel soad gedichten yn dy't echt de label aardich ûntstige, hin. Tink oan in titel as Brulloft mei Kalasjnikovs of ek it masterlik moaie gedicht It famke mei de sinne yn har hier, dat hiel moai is omdat der in dream no ja opteld wurdt, dield wurdt, fermannigefâldige en ôflutsen wurdt, wat hiel knap dien is. En sa steane der in hiel soad gedichten yn dy't echt no ja, stean as in hûs, of ik moat miskien sizze, stean as in hut, en dy't rinne as in trein. Sa is der dus in hiel soad moais yn 'e bondel fan Arjen Hut te finen. En ik ha Arjen Hut ek altyd in echte foardrager fûn. Sa binne in hiel soad gedichten ek echt fan dy foardrachsferzen. En dan is it moaie oan de e-bondel dat je dan ek alle gedichten ôfharkje kinne, dy't dus troch Hut sels ynsprutsen binne. As je al de papieren ferzje oantúgje, dan kinne je wol fia Google op no ja, Google, Arjen Hut Soundcloud en dan kom je dus op syn persoanlike Soundcloud út dêr't er dan ek inkele gedichten opnommen hat, dat wol echt in pree is om dat dus ris te harkjen. En dan dêrnjonken fansels de bondel derby te hawwen, want ik kin jim allinne mar oanriede om al it moaie út de nijste bondel fan Hut te heljen.